Laica cawnnak kan vun thawk ṭhan hna lai. Atu cu cawnnak hleiriat hngalhhar biafang ka ti i hngalhhar deuh tiah ruahmi biafang tete kha kan vun cawng hna lai. Buar phunkhat. A buar ah thil a cin bu i chiahmi, a buarmi thingthei, rawl ti bantuk a tlol deuh hlan i a raang tete a cuangmi khi a buar ti si. Cun buar phunkhat cu a buar. Pakhatnak kha a buar, pahnihnak hi a buar. Aa phung, a nawl sermi a buar ti khi si. Tuah lo ding tuah ti bantuk khi aa phung a buar ti, ti a si. Cun bul, aa bul pakhatnak cu bul ti si mithi ngaihchiatpinak i aa tlawmhmi khi bul tiah ti si. Aa bul pahnihnak cu a bul. Tisi, a kut a bul, a ke a bul, thingtan bul tibantuk ti bantuk hi a si. Cun hnap, hnap timi hi H-E-N-G-R-P hnap ti si. A hnap, a hnap timi khi tihang ti bantuk, thingthei Meh ti bantuk ahcun buti hei ti bantuk i ei tik i thetse ti bantuk tete vawlei ti bantuk tete a thiang lomi aa tel sual a si ahcun mah tikah khin lei cungah khin sepsepsep ti bantuk tete khi a caami a um i mah tete khi a ngap tiah kan ti. Mah hi bantuk hi tampi nih a chim awk kan hngal ti lo, kan philh tawn. A ngap Hngat ti si cun ngo timi hi a ngo a ngo timi cu thingnge vun khiah i fawi tehlek te i tho tho tho ti a kiak khomi khi a kiak kho colhmi khi a ngo tiah ti si. Cun ei timi Phunkhat cu a ei timi si. Thingthei eh thingnge ah ti bantuk ah ngerh len zong i a kiak kho lomi a ei tukmi khi le cun a hliah le a cang a duh paoh i a merh kho deuhmi a cawl kho deuhmi khi A ei, a hliah a ei, thingnge a ei tiah a timi si cun ei phun hnihnak cu ei dik a si ko. rawl siloah pakhatkhat a ei timi khi changreu ka ei, rawl ka ei ti bantuk khi ei ti khi si. Cun hiar pakhatnak cu a hiar ti si. Thil pakhatkhat Eitik i dang chung i zeiti maw te i a ummi a thak bantuk zeiti phundang deuh te a ummi te khi a hiar ee cu ka dang a hiar ee ti bantuk hi a hiar ti khi si. Cun hiar phunhnihnak cu a hiar ti khi si. A hiar. thil tuah tawnmi tuah duh ṭhan lengmangmi khi a si. Tahchunhnak ah, ka ke nih a ka hiar tiah cun aa ke kha ke i i chawh i vah vah chawh le vah duh lengmangmi kha hiar ti si a lem ti bantuk khi a si i Pakhatnak cu a hir, pahnihnak cu a hir ti hi si. Cun hniar ti si. A hniar timi cu tin kan tin i aa aa thing ti bantuk, tin ti bantuk i khi a ṭe bantuk, a zum bantuk tete a ummi khi aa Tin a hniar ti bantuk cun thinghniar nih a ka chunh ti bantuk khi chim duhmi a si. Cun kawl kawl pakhat cu kawi kawi pakhat cu nupi ṭhipa i kawi i aa tlaihmi ka kawi a kawi ti bantuk kawi fa ti bantuk khi si. Cun Kawi phunkhat cu a kawi ti khi si. Thingnge a kawi, thing a kawi ti bantuk khi si. Kawi phunhnihnak cu cun kawm timi cu cawkawm, rangkawm timi khi si. Cucu kawm timi cu cun khal, a khal, caw, na a khal, mawṭawka a khal, an i zul khal timi khi khal phunkhat a si. Khal phunhnih cu a khal ti si. Khal, khal le khal ti kha a dang. A khal, a kik tuk, a kih tuk ah a khal dih ti a khal ti bantuk hi a khal timi khi si. Macun kiam, a kiam cu aa aa siarun, narun, cawrun ti bantuk hmun khatkhat i, i chiah chiahṭi leng ah kadang ah hmundang ah chuak hna hlah seh tiah hau kulhkhanh bantuk khi ah mi khi kiam tiah ti si atu ahcun minung zong khi ah khiam ah kan kal lai kan ti ahcun kiam kan kiam ah kan kal lai kiam khumh hei ti bantuk khin ah kan chim tawnmi khi a si i kawi Maw pakhat cu monu nih maw i a va a ngeih tik i maw i aa tleihmi a maw ti khi a si. Ka maw, a maw ti khi a si. Cun maw phunkhat cu a maw ti khi a si. A fiang lomi tahchunhnak ah a mit a maw, hmanthlak a maw ti bantuk a maw timi khi a si. Maw, maw cun maung. Timi hi mawng a mawng tiah cun zu a mawng, zu a ri, zu a ri timi khi zu a ri ti loin zu a mawng ti dawh le in chim bantuk a si. Tahchunhnak ahcun lungmawng rual ti ahcun milungfim lo rual hna ti bantuk i chim duhmi khi si. Lungmawng rual hei ti bantuk cu phundang deuh i chimmi khi si. Cun mawt A mawt a rawk tuk cang i a dip a dip ah aa cang dih cangmi khi vunhme i facang te hna zong a si ahkhin a rawp tuk cangmi cu vunhme ahkhin fawi te hlak khin a mawt dih timi khi zei kan ti lai, a maan dih, a maan dih khomi khi thil zong a mawh tuk ahcun, a rup tuk ahcun khi vun hme ah, vun tawngh ah khin a mawt dih, a dip tete aa cang dih timi khi a mawt ti si. Cun ngiat timi hi ngiatthlai timi si thil um tuning hngalh duh i thli thup te i voi ngiatthlai ti bantuk khi ngiat

Ngiam timi cu dai tein hmun khatkhat te i aa saununpi va um ziar khi aa ngiam ko ee, naa ngiam ko ee ti khi a si. Cun ngian ti cu kawl ngian, lai ngian ti bantuk, a ngian a ṭha tuk ee ti bantuk, a thluak a ṭha tuk ti bantuk khi a ngian ngian ti khi si. Cun ngu, a ngu ti cu mitkuh tuk i nok lengmang khi a ngu ti si. Cun Phing phing pakhat cu a phing a kut a ke aa ilh i a phing a hma i a phing ti bantuk i phing ti si cun phing ti ahcun a phing a ṭhawl a dawi a ṭhio dih hna a hrawh dih hna timi khi lo phing hei ti bantuk a phing ti bantuk khi si phing ti cu cun pur phunkhat cu a pur thingkung a pur inn a pur timi a tlu timi khi a si cun pur phunhnihnak cu pur a phir pur ka phir ah khua dang khua dang i ei awk facang ti bantuk fongvei ti bantuk va cawk va zalh khi a si pur phunkhat cu cun rawi timi cu a rawi a rawi a rawi phir a hlen aa ti bantuk khi si a rawi timi si cun roih timi cu aa roih aa sawm aa auh aa ratpi ti bantuk hi aa roih ti si cun rial rial phunkhat cu ruahpi a sur tik i a tlangtlang i a tlami khi mah khi rial ti si rial a tla timi si cun rial timi rial phuhnihnak cu a rial dip cikcek in man cikcek in a rial timi khi si cun tat timi cu tat khenh thingceh tik i i kam deuh seh ti i karlak i khenhmi khi tat khenh ti a si cun thu a thu timi cu sa ti bantuk rawl ti bantuk a thu a maanmi khi a thu a haw chia a chuak cangmi khi a thu ti si. Cun ṭol nih cun a ṭol thing a hak tukmi, a fek tukmi khi a ṭol thingṭol ti si. Cun uih, cun a uih ti cu rawl meh a uihmi a haw aa thleng a haw aa thleng nain a thu ngaingai rih lomi khi a uih ti si. Cun Ulh phunkhat cu a ulh, rawl ei loin a um, rawl ulh in thla a cam timi bantuk khi ulh a si. Cun ulh phunhnih cu a ul, a ulh, nizarh a ul. Nizarh cu ulh awk a si ti bantuk khi ulh ti khi si. Ulh phunhnihnak cu cun var, a var ti ahcun thil A var tiah cun thil pakhat le pakhat, thing pakhat le pakhat ti bantuk karlak i aa hlat deuhmi i aa hlat deuh i a ummi khi a var ti si. Tahchunhnak ah vampang a var, zel a var ti bantuk hi si. Cun var, a var ti si, a rang taktakmi khi si. A ha, a var, lungvar ti bantuk khi si. Cun vor. A vawr tiah cun a hlonh, a cheh ti bantuk si. A hlonh, a cheh, hlonh, cheh ti bantuk si cun vawr, vawr ti cu leivawr. Vawlei cawhmi, khor khuahmi ti bantuk i a chuakmi ponmi vawlei khi a si. Cun var, zar, a zar, thil a zar, puan a zar, thil puan a suk i a zar bantuk hi a si. Cun zarh ti cun nizarhni, nizarhni, zarhteni, zarhpini ti khi si. Cun a ziam cun a ziam, a par a ziam, a tlai a ziam, aa dawh a ziam ti bantuk si. Cun ziar ti ahcun ziar ziar a ngei ti bantuk khi aa thupmi ziar le zaar timi khi a si. Atu cu hi vial hin suri seh, tampi ka lawm.